Bu günki myhmanymyz ýaş zehinli aýdymçy Turan Orazow. Turan, biz sizi Viva Lamur Production-a hoş gördük. Sag bol Süleýmanjan, hoş gördük bizem. Şeýdip sylap, täze üýtgeşik gepleşigiňize, çagyryňyza begendim dogrusyn aýtsam. Nesip bolsa indi. Daşa bolş edýär. Nesip bolsa.
Eger siz aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, onda kim bolardyňyz? Haýsy käri hünäri saýlardyňyz?
Aslynda men bilýänsiňiz köpüňiz stilistim, paryhmahyrdym. Ýöne ondan öň men bäş ýaşymda uje dutarçydym, aýdym Dawno men nemem hawa. Aslynda eger men aýdymçy bolmadyk bolsam söwda ederdim. Nähili söwda? Telekeçilik. Telekeçilik oba. Olam bir hili saç bilen meşgullyk zatlar, şampun diýdi, zat diýdi, brend, öz brendiň şo ňa zatlar ederdim. Birinji işlän ýeriňiz we şo işlän ýeriňiz

Kakam pahyr ýogaldy. Jaýy jennetde bolsun. Hawa sag bol.
Onuň ejeme Magram ejeme düşdi. Dogrusyny aýtsam hiç hili işden çekinemokdym kiçik oglandym. Bäşinji altynjy klas näme bolsa ejemiň yzyna düşüp edýädim. Ol gazanjyň utanjy ýok diýýär. Dogry dogry.
Hawa.
O taýda nähili aýdaýyn häzir. Ejem mysal üçin poowçylyga owarýardy-da. Bir ýere gitse menem barýardym, hiçji bişirýän bolsa menem bişirişýärdim. Kömek etdiň. Hawa, gowy kömek edýärdim. Elmydama ýanynda kömek edýärdim. Bazarda işlese bazarda menem kömek edýärdim. Aý garaz ýanyndadym. Ondan soň birhili saç bilen höweslenip başladym. Saç bilenem Nurullajanam saç alýardy. Öýüň öňünde butgajygymyz bardy. Ony öz klasdaşlarynyň we atyna deň urçunyň saçyny alýardy. Menem muňa höwes edip, menem ýuwaş-ýuwaş bir ondan öwrenip ugradym ilk-ä. Soňam öýüň ýanynda Rüstem diýip bir oglan bar. Oň ýanyna bardym-da, şular ýaly saç öwrenjek diýdim, öwret diýdim. Olam bolýa gel diýdi. Bardym. Aý, iki aý, üç aý gatnadym. Özümem samouçka biraz bir. Ýa. O gatnadym, aldym. Ýedinji klasda men uje ýer arenda alyp, saç deňläp başladym. Özüň arzenni çykyp? Arzen çykyp.
Malades, ýedinji klas. Hawa, ýedinji klasda uje saç deňläp başladym. Aý, şeýdip saç bilen gitdim. Birinji iş ýa ýene ýedinji klasda başladym-da birinji. Aýdymçy
şu sfera gelmegiňize näme sebäp boldy? Kakam pahyrdan, kakam pahyr dutarçydy. Indi olam özi ösüşe çalýardy. Dutarçy diýip ýörite neme däldi-de. Lýubiçelskiý öwezçi.
Lýubiçelskiý öwezçi, ýöne eli gelşik durdy, çalýardy. Men hem kiçilikden men doganym neresse Nurullaja. Oň bilen eline seredip öwrendik. Dutara gatnadym, musikaliýny şkola bardy. Arsan Atdanowa atlandy şo wagt. Gysgaça aýtyp bereýin. Ejem äkitdi. Onuň menem ýalňyşmasam birinji ikinji klasym eden şo wagt. Näçe ýaşyma gatnalýar bilemok. Birinji ikinji klasym kän uly däldim. Ýedi sekiz ýaş. Haw. Onuň
Hany diýdi Turan jan diýdi adyň-a gowy eken welin diýdi. Hany bir öňüň-ä çalýar diýýärler welin hany bir kakuwedan läle çal bir zat çal diýipdi. Menem uje bäş-alty ýaşymda çadyr buçalar, durnalar, şoň ýaly nem aýdymlar aýdyp berdim ara. Diňe çalman aýtýadyňam. Aýdýadymam awa.
Ondan soň muňa başladym. Çadyr buçalar goýup aýdyp berdim men. Göni ýapyşyp durdy-da, Genje goýup git, ogluňy goýup git diýip-le. Ba.
Ýaňky talandy ba. Hawa. Bir zat çykjak diýilýädä bilýäňmi eger halypalar ýaşulylar görse çagada bir zat. Aýyrmaň taşlatmaň gatladyň diýä bilýäňmi şu sözleri diýipdirda. Hawa hawa.
Ona menem bir iki üç ýyl gatnadym. Iki üç ýyl gatnadym welin şo nota nerwim çydaman taşladym. Öýe-de geldi, Arslan Atdanow mugallym, öýe-de geldi. Turan jan, beýtme, gatna, gat diýip-ow. Gelejegiň görünýär. Uje şu wagtdan gowy çalýaň, aýdýaň, eýlem-beýlem. Aý, men şonda-da barmadym, notany kyn görüp. Özümçe çaldym, men etdim, aýtdym, zat etdim. Bir depe-de gatnap çykdym. Kän zada gatnadym. Onuň gepiň gysgasy ýaňky aýdyşym ýaly, öňden aýdym aýdyp ýörün, ýöne köpçülikde aýdamakdym. Nurullajan konkretno aýdym-saz bilen boldy ol. Menem bir arasynda oň bilen aýdýas, repetisiýa geçýärdik postoýan, ýöne köpçülige çykamakdym. Onuň Nurulajany meň niýetimde aslynda arzuwym agamy Nurullajan gowy galdyrmakdy. Özüňem bilýänsiň köp işimize şaýat bolduň. Hawa. Ow arzuwym Nurlajan galdyrmak dise men şou biznesi gaty gowy düşünýädim. Oň has talanty güýçli aýdym saz hemme zat elinden gelýädi tüweleme. Ýöne men şou biznes ugruny hotlaryny gowy bilýädim. Onuň şony galdyrjak bolup jan edip özümem aýdyma höwesjeňdim. Ondan Ýogalmanka Nury Lajan Ýogalmanka Myrat Molla bilen iň soňky eden aýdymym a duedi. Däli eden sen-ä meni. Ana, şol aýdymy klibini Batyr Şahsodyň ýanyna almana gitdik. I meň birhili pikirimde bady şular ýaly bir ýuwaş-ýuwaş aýdym aýtmak. Ondan o taýda-da Timur Orun bilen gabatlaşdyk. Timur Orun bilen gabatlaşdyk. Timur şular ýaly işleň görýän gowy Nurulla jana-da bir aýdym saňa neme etjek, zakaz etjek. Özümem bir zat edesim gelýär. Dawaý, bir zat işläp göreli diýdim. Olam boldy, gel diýdi, öýe gel diýdi, bir nähili stiliň göreli, sesiň göreli diýdi. Ondan günleň birinde bardym menem Timuryň ýanyna görüşdik. Ondan Timur, Dawaý sen bir aýdym aýdyp görkez diýdi. Hiňlenip görkez diýdi, akorçaga tutdy. Menem türk aýdymlardan hiňlendim, men sesimi halady. Beh diýdi. Brat diýdi, daş şo diýdi, garaşmadym muňa bak diýdi. Timur bardy, beýleki Timur bardy Umirow, saksofonçy. Dogrusyny aýtsam gowy gördüler haýran galdylar maly öňden aýdam ýa mawy öňden aýdýan şo aý dawa işýäl diýipdi onuň zar bolarsyň aýdym bardyr zar bolarsyň söz bölünmez o şony işläp başlady Timur ondan soň kän wagt geçmedi Nury Rajan ýol nemesini Pelekçilik. pelekçiligini ýoga uçratdy. Ýogaly görüljek. Onuň menem niýete dudum Süleýman. Men diýdim, şeýdip diýdim, arzuwymdy diýdim şuny galdyrmak, şuny öňe sürmek. Ýa distwitnda talanty ýaryp barýardy, güýçlüdi. Hawa, bilýäs talantly bolanyny. Giden aýdymlary bardy, öňe sürüp bilmedik şol aýdymlary. Eý menem öz özüme söz berdim, men şuň aýdymlaryny öňe sürerin, nesip bolsa. Nämeden işimi taşlamaly bolsa taşlaryn konkretno aýdym bilen zanimasiýa edernik niýetime dugdum öz özüme söz berdim. Onda uwerenne diýip bolýada Nurulla doganyň uly sebäp bolan. Uly sebäp.
Turan
siziň ugruňyzda işleýänlere näme maslahat bererdiň? Indi Süleýman men nähili aýdaýyn maslahat berer ýaly özüm indi täze girişip ugradym. Hawa, elbetde, Pojelaniýe, pojelaniýe. Hawa, pojelaniýe.
Hawa, elbetde Hudaýa şükür birinji iş nem etdi, gowy boldy, nohurly gyz, şo Nurulla ajanyň arzuw edişi ýaly edip bildim, begenýän şoňa. We şu wagtky başlaýan ýaş aýdymçylara, Maslahat beribeleýin, sebäbi öňki aýdymçylar özleri bilýändir, olara maslahat hökman däl. Dogry işlemeli. Aýdym çykarandan ine şu wagt çykýan käbir aýdymlar bar. Men-ä kän tarapdar däl, dogrymy gaty neme sözler ulanýarlar, gaty köçe söz diýeni. Gelişenok. Hawa, gelşiksiz.
Tiktokda zatda mysal üçin näme-näme islelerem aýdym edip çykaryp otyrlar-da. Meň pikirimçe şol şol aýdymçy most başda gowja name ederem ýöne şol aýdymçy agramyny ýitirýä şol aýdymçyny srýozny görkezenok näli başlasaň özüň näli başlap görkezseň halkam seni şoň ýaly kabul edýän eken soňam. Orslar diýara.

Halk siz bilen begenjini paýlaşýar, gynanjyny paýlaşýar, şoň ýaly-la aýdym diýilýän zat elmydam bir hili derman ýaly neme edýär. Onuň käbir neme aýdymlar bar, olam soňky pokoleniýa çagalara, çagalar üçin gowy dälmikä diýýän bir. Gowy sapak däl-de, gowy zat öwredenok köpüsi. Gowy zat öwredenok.
Men-ä makullamok. Şoň üçin bir. Mümkin bolsa gowy aýdymlary, owadan ispalneniýany, owadan sözler, süýji sözler, pikirlenip, elekden geçirip
köpçülige ýaýratmagy dogry hasap etýäň da, şeýle? Hawa. Dogry. Halypa şägirtlik ýoly. Halypaň. Indi maňa arada biri sorag berýärdi, halypaň kim diýip. Aw. Onuň menem içimden pikir etýän jogap bermäkä. E, halypa lýuboý ine okully, mekdepde, soň ýokary okuw jaý, soň iş, her hili ulgamlarda işledik bilýäňmi? Her ýerde-de bir öňüňe düşüp, öwretjek bolup, kömek etjek bolup. Aw, aw, bir halypa-da. Aw. Diýjek bolýan saňa bir gowulyk isläp gowy maslahatlar berýän adamlar batda bilýäňmi? Şolar ýaly adamlara men halypa diýýän. Hawa, halypa diýip düşünýände. Sende şon ýaly adamlar barmy? Kim şolar?
Elbetde bar. Birinji oçur, birinji oçur. Maňa köp zady öwreden Nurullajan birinji bolşy. Sebäbi hemme lýuboý işde men şoňa seredip şoň edýän zatlaryny etjek bolup şondan men özüme zat alýadym. Saňa gowy mekdep bolupdyrda doganym. Hemme hemme taraplaýyn. Sebäbi ynanmaýaryn Süleyman lýuboý zat mysal üçin. Bir zat görýär-ä, a-a ol hudožnikden oň eline gelmeýän zat ýok. Bir zat görýär, mysal üçin, şony, şo zady hökman edibilýär. A-a pylan jaýda ýaşaýan wagtymda täze zamanda, a-a garažda hemme instrumentler bardy. Swarka, hemme, aý onda ýaňy. Ussaçylyk.
Lýuboý zat elinden gelýär-de, ynanmaýaňyz-a. Hemme zady bir görseň bar etanam öz uwudynlap şekil ýasap ýenede otyr. Maşyny öwürse maşyny öz neme edip otyr. Men washyşýassa diýýärdim-dä şondan bir görüp. Onuň maňada etdirjek bolýar köp zat men ýaltarak-da men diňe aňsady sur aňsady ýor ödýän. Ýöne köp zatda umuman hemme zatda halypam hasaplaýan Nurlajan. We Nurulajan ýogalansoňam, başga-da maňa gowy maslahatlary beren bir oglanlar bar, sag bolsunlar. Garaz, ýanlaryna baryp maslahady sorasam ýa bir zady zat etjek bolsam, kömek etdiler, sag bolsunlar. Ýok diýenoklar. Ýok diýenoklar, hawa, sag bolsunlar. Ýok diýenlerem bardyr ýöne? Ýok diýenlerem bar, elbet. Durmuşda agam-da bar, gara-da bar, hemişeki ýaly. Siz üçin maşgala näme? Maşgala bul durmuşyňda özüňden hem beter gowy görmeli adamlaň. Mysal üçin biz maşgalamyz üçin şu zatlary edýäris. Maşgalamyz üçin, çagalarymyzyň gelejegi üçin näme etsek, näme işlesek gelejekde şolary bir okuwly, öýli, işikli bir adam etmek üçin bir maşgalaň bir nä diýýärler-ä dokuzy düzüw bolmaly dok. Indi şony etjek bolup çabalaşýas. Süleýman şul aýdym aýdýanymyz, özümizi seredýänimiz elbetde bulam keýpine däl. Bulam iş bolup gidäýýän. Biz şu zatlardan zawisimna. Şoň üçin maşgala diýilýän zat birinji oçur. Maşgala üçin hemme zat edilýär. Hemme zadyň şolar üçin. Köp oglanlaň soragy bar ekende saňa ol maşgala tema degişli. Şo soragy beräýin men saňa. Ber.
Instagramda internet ulgamynda kän goýýaň da sen. Çagalar bilen suratlar bilýäňmi wideolar her geljek oýunlar degişmeler uruş uruşýaňyzam öýtýän arasynda ondan adamlarda şeýle sorag döräpdir Turanyň näçe sany çagasy bar. Arada köpeldiňem şeýlemi hawa ýaş uzyn bolsun hawa Turanyň näçe sany çagasy bar şuny soraýda Süleýman diýip menden ýörite haýyş etdiler. Elbetde
menden soraýarlar a şeýle daşyndan sorasalar on sany çagam bar diýýän.

Etmedik, ýetişmedik zadyň üçin gynanan ýeriň boldumy? Durmuşda etmedik ýa edip etmäne ýetişmedik zadyň üçin gynandyňmy?
Eý durmuşda plan edäýsedim diýen zadymyz aşypkalarymyz Süleýman ýalňyşlarymyz kän menä dogrymy aýdaýyn aýtsy birinden başlajagymam bilemok. Hocam bir mysal getiribilýäňmi ýa hemmesi ýapyk temamy? O türkmençilikde diýilýär wah.
Wah hawa plan plan etsek. Hawa. Häý şony ýapyk tema diýip hasap edäýelim. Ýapyk tema diýip hasap etjäs. Ok. Nähili adamlar siziň ýüregiňize ýakyn? Meni
meni şu durşuma bir kabul edýän adamlar bolmaly. Nähili aýdaýyn ýa mysal üçin şo tanamadyk sylamaz diýer ana şo zadyň asly man. Meni stilist hökmünde tanaýanam kändir. Onuň mysal üçin instagram tiktoga bir zat goýýaň welin aýdýarlar ýa käwagt ýazýarlar sen saçyň bilen bolsana iň gowusy aý pylan bolsana ýa saçy parykmaher däldiňmi aý indi şol adamlara men ýüzlenýän ýalňyşman. Siz meni tanaňzok. Siz meň kiçilikden näme iş bilen meşgullanýanymy bileňzok. Ä men şu aýdyp otyryn-a saňa, men kiçilikden aslynda aýdym-saz diňe sferamyz. Onuň käbir adamlary bar, sag bolsunlar, olar göni düşünýär, malades, tüweleme, doganynyň yzyny ýöredýär, o doganyny tirseginden galdyrýar. Maňa ýakyn adamlar meni goldaýan maňa düşünýän adamlar. Seni
asyl bolşuň ýaly kabul etýän adamlar. Bolşuň ýaly kabul et. Meňä ýaman. Hiç hili ýasama ýok. Hawa. Hiç hili ki ýaňky iskusstwennyi daşyndan bilýäňmi gowy görünjek bolup hereket ýok. Seni kak bolşuň ýaly şolar ýaly kabul etýänler. Saňa ýakyn adamlar. Borçlumy-a kabul edýän adamlar maňa ýakyn adamlar. Düşnükli.
Haýsy güni yza dolardyňyz? Eger size meselem wazmorjstwa diýerler, bul indi kanyýeşna ýaňky edil edip bolýan zad-a däl. Hawa, ýöne ine näçe ýaşyňda seň şu wagt? Ýigrimi dokuz.
Ýigrimi dokuz ýylyň içinde özüňi bilýän wagtda haýsy güni yzyňa dolardyň? Şo güne gidesiň gelerdi. Gowy günem bar, gynançly günem bar, ýene bir hili günem bar bilýäňmi? Haýsy gün ýöne? Meň üçin kiçiligim yzyma dolardyň. Nurlajan bilen bile uruşýardygym, gowy görüşýärdigim. Bir-birimizi goldaýadygym, lýuboý iş bolsa gidýädigim, garaz, maşgalaň başynda bolup, bir kiçiligimi, ýaş wagtymy yzyma dolardym.
Nurulla bilen bile oýnan, gezen, işlän döwürleň. Hawa.
Gije-gündiz. Dogan doganyň zary diýer-ä. Hawa.
Akyýka. Gije-gündiz kelläme şol. Düşnükli.
Ýok, bolanok diýesiň gelen ýerinde Hawa, bolýar diýen ýeriň barmy?
Gaty kän.
Gaty kän? Men nähili adam Süleýman? Nähili aýdaýyn? Şo zat bar mende, şol minusym mende bar. Mysal üçin biri bir zat haýyşt etse-de, zat etse-de, ýa birine bir zat diýeýin, şu özä aýdar näder diýip, Jaň etsem ýa ýüzlenjek bolsam, onda olam bir zatda-da gepinem edýäbem. Şoňa ýok, bolanok how, sen şony edäýmeli diýip bilemok men şony. Içimden diýip otyryn, Bolýa diýýän. Göwnüne degesiň gelenok. How, göwnüme degmesem gelenok. How, edil şoň ýaly. Ýumşak-da seň häsiýetiň.
Biz näme üç-dört ýyl bäri tanaýas bir-birimizi. How, how, how.
Öňki işlän ýerimizde bil işledik. How. Ondan kän dynç almana gitýärdik ýadyňa düşýärmi? Syýahatçylyga gitýärdik. Ýadyňa düşýärmi, düşenokmy ýöne men saňa Nohura syýahatçylyga gidenimizde, dynç almana gidenimizde, şonda gitara bardy, her kim hüň berdi, her kim aýdym aýtdy, goşgy aýdan bar bilýäňmi? On bäş-ýigrimi adam, ýok, otuz adam dagy bardy öýtýän. Sungat işgärleri köpüsem. Şonda sen bir aýdym aýtdyň. Žiwoý ýadyňa düşýärmi? Şonda men saňa diýdim, Turan, aýdym aýt-da, Nurulla diridi o döwür. Diridi gör. Hawa.
Aýdym aýtsana, sesiň bar diýip, diňe onam, diňe men diýemok. Diňe sen diýmedin. Hawa, näçe adam ýerinden turup bilýär we gördük elimizi çaldyk. Şonda näme, türk aýdym aýtdyň öýtýän-ä? Türk aýdym aýtdym, hawa, gitaradan. Umuman hiç kime ýok diýibileňok, hiç kimiň göwnüni ýykasyn gelenok. Bolýar. Lezzet alýan zadyň.
Lezzet alýan zadym men elmydama edýän işimden lezzet almasam men şol işi etmeýän. Lýuboý kärde, stilistçilikde, Aýdymçylykda lezzet alýan. Men mysal üçin elmydama hepdede hökman bir iki gezek gidýän oglanlar bilen repetisiýa geçýäs, aýdym aýdýas, aýdym öwrenýäs. Ýa baryp studiýalarda, ýa fotosessiýa, ýa klip men şo zatlara ýaltanymok. Lýuboý wagt maňa jaň edip oglanlar gije üçde jaň etse-de, Turan, gel dawaý plan zat edeli diýse, Men göni ýaltanman turup gidibilýän. Ese işimden lezzet alýan. Işiňden lezzet alýan, etýän işiňden, ne wažno haýsy sferada etýän, ýöne iň gowy zatlaryň biri-de işiňden lezzet almak. Işiňden lezzet almak.
Gynansak-da, işinden lezzet almaýanlaram bar bilýäň. Oňňaly adamlar.
Hawa. Düşnükli.
Haýsam bolsa bir kino žaryryny saýlamaly bolsa haýsy žanry saýlardyň?
Arasynda bir kino çümemine erbet çümýän. Şonuň üçin men kän bir seriala zada neme etmejek bolýan, bir üns bermejek. Sebäbi men bir başlasam, onuň kelläm, pikirim şo seriala galýar. Türk seriallaryna. Onuň žanr bolanda indi käbir dogrudan hem kim komediýa gowy görýär, kim tragediýa, kriminal. Lýuboý žanr gowy görýän. Fantastikada seredip ýörün. Şo kino gowy düşürilen bolsa. Kriminalnyý kinolaram seredip ýörün. Ýekeje kino žanr halamy olam ujastika. Ujastik, ujus.
Ujus kinolary seredip bilem.
Düşnükli. Haýsy restoranda ýa kafede iýip içmäni halaýaň? Haýsy saňa bir ýakyn, has?

Ýöne köplenç barýan ýerimiz, baryp iýip-içýän ýerimiz, iki ýer bar-da meň esasy baryp iýip-içýän. Ol ýa iki, bir däl, iki diýeli. Hawa. Aha. Bira çaý restoranyna baryp. Çaý restoran?
Arkaýyn barýas. Arslanjan bar, Dizet. Hawa.
Araz. Gowy garşy alýar. Buram MB barýar köplenç. MB.
Berkarardamy? Berkararda.
Çaýa men baryp iýuçyk göremok. Ýöne MB kän barylýar. Berkarara barsa hökman MB barylýar. MB bar. Hawa. Ýa Soltana barylýar, ýa MB barylýar. Ýöne MB-niň serwisem gowy bilýäňmi?
Serwisem gowy, men.
Hawa.
Şonuň üçin MB menem gowy görýänlerimin biri MB düşnükli. Söýgi näme? Turan. Seň düşünjäňde seň üçin Söýgi näme?
Söýgi, mysal üçin, söýgi köp nämä barýar? Köp zada söýgi. Mysal üçin, aýdyma söýgi, adama söýgi, çagajyklara söýgi, ene-ata söýgi. Şonuň obşi toplanyna. Oh şu topragyna söýgi salyp bir mähir berýän adamlar seni gollaýan adamlar. Söýgi mähir söýgi gollow şeýle gollaw kynçylykda bir begenýän wagtyň kynçylykda elmydama ýanyňda bolýan adamlar ne wažno seň maşgalaň ene ataň dostuň çagalaň. Men gops alýan. Saňa goldaw berýän adam kynçylykda. Ýanyňda durýan adam. Ýanyňda durýan adamlar. Begeneňde seň bilen begenýän adamlar. Ana men şoňa söýgi diýip hasaplaýan. Dogry düşnükli.
Türkmen aýdymçy artistlaň haýsysyny halap diňläp yzarlaýanyň barmy?
Bar bar. Erti halypa aýdymçylarymyzam bar. Ýöne birhili men sungatyny gowy görýän adamym bar. Olam Azat Dönmezow, Azatjan. Azat Dönmezow. Hawa, sungatyna sözüm ýok. Sungatyny gowy görýän, şoňa aýdymlaryndanam birhili ylhamam alýan. Umuman, Azatjan bilen könedenem tanyş.
Öz ýoly, öz stili diýilýär. Öz bir öz podaçasy. Azat malades sag bol. Azat malades sözüne. A daşary ýurt aýdymçylardan has özüňe ýakyn köp diňleýäniň?
Daşary ýurt aýdymçylardan men esasy Türki arabes aýdymlary gowy görýän. Ony daşary ýurt aýdymçylardan kän diňleýän aýdymçylarym. Mysal üçin Ibragim, Alişan, Emrah. Ana şoň ýaly aýdymçylary has gowy görýän ýöne täze aýdymçylaram bar gowy aýdymlar çykýar mysal üçin Reýmen diýdi ýene diýdi. Umuman Daşoguzda esasy türki aýdymçylardan kän diňläp ylham alýan. Ýaňy Nohura syýahatçylyga gidenimizde, dynç almana gidenimizde ýadyňyza düşýärmi? Bir türki aýdym aýtdyk diýdiga. Şo o zat dälmi şo? Ýa Alişan aýtýa eken. Ah ne ýar ýar ýene başymda sevdalar ah ne ýar. Şony aýtdyň öýtýän hä? Şony aýtdym. Sen ýöne W opşum öz stiliňem öz ýaňky aýdym ýerine ýetiriş ýetirişiňem has türk stile ýakyn a. Türk stile ýakyn. Ibragimiň aýdymlarynam. O birki arabes stile ýakyn garaz. Wastok wastok. Wastok da süýjülik bar wastokda. Hawa dogry düşnükli. Işiňizde ylham badalga beren üç adam. Birinjisina bilýäs ýaňy kän diýdik doganyň Hawa Nurulla hawa. Ýöne şo üçlük bolsa, üç adamyň adyny tutmaly bolsa, birinji Nurulla, galan ikisi kimiň atlaryny tutubilerdiň? Işiňde, aýdymçylykda.

Ejem başda birazjyk islemedi meň aýdym aýtmagymy. Sebäbi men aýdym aýdamda ejeme elmydama Nurulajany ýatladýan. Kabullanmasy gaty agyr. Onuň birazjyk Bar köşeşdirdim, gowy gürleşdim, düşündirdim. Men şony isleýänimi, men şo arzuwlarymyň bardygyny, meniň şo selimiň bardygyny, maksadymyň bardygyny düşündirdim. Ejem hem elet kabullandy. Sag bolsun şu wagt ejem janym goldaýar meni. Edil toştno aýdy bilemok Süleýman ýöne men iň bir maňa bir maksat döretmäne nokat beren adam Nurulla jan. Başgada kän sag bolsunlar goldaw berýärler. Işle işle diýýän oglanlaram kän. Tanyşlaram kän.
Düşnükli. Siz bagtly adammy?
Elbetde. Bagtly adam sebäbi Hudaýa şükür çagalaň bar, maşgalaň bar, ene-ataň bar. Şolar üçin, şolar başyňda boldugyça, ýakynlaň başyňda boldugyça, Hemme adama bagtly ynka diýýän meň pikirimçe. We Hudaýa şükür näli asuda, agzybir, parahat döwletde ýaşaýarys. Hemmämiz bagtly barmy? Hemmämiz bagtly adam meň pikirimçe. Iki müň ýigrimi üçünji ýyl nähili planlaryňyz bar? Iki müň ýigrimi üçünji ýyla, täze ýyla, şu ýyla? Şu ýyla.
Planlar-a gaty kän, Süleýman, aýtsam. Birinji oçur diňe täzelikler bilen, diňe täze aýdymlar bilen, klipler bilen işlemek, adamlara bir täzelik diňledip, bir nesip edenem bir halkyň abraýyny almak.
Döretmek. Hawa, döretmek.
Diňe iş iş nesip edenden. Diňe öňe Maksat diýýämi? plan diňe öňe.
Düşnükli.
Turanjan, soňky soragymyz, hawa, biz seni eee, Viva La Mur Production-da görenimize örän şat. Sag ol. Sen biz üçin diňe aýdymçy ýa stilist, parikmaher diýip Tanamzokda seni. Gowy adam. Gowy oglan. Minnetdar. Hawa. Bir päk ýürekli, dobry diýara. Hawa. Şoň üçin janyň sag, başyň dik bolsun. Men-ä begenýän daşyňdanam sungatyňa hawa uly hormat goýýan. Hawa. Soňky soragymyz. Altyn balyk tutduň. Hawa. Altyn balyk tutduň, üç sany islegiň, haýyşdyň altyn balyga.
Lýuboý isleg. Lýuboý üç sany.
Altyn ba, ab, obyçna zlataýa rybka, Aw. üç sany želaniýaňy ispalnýat etýär-de. Üç sany lýuboý islegiň.
Ýekeje islegim bar. Ýekeje islegim bar. Aýal oganyň maýar bolsun. Ana şol gowlanyp çagalarynyň başynda biziň başymyzdan aýrylmasa maňa başga iş zat gerekkä.
Allajan gowlanar nesip bolsa. Enşallah. Jany sag awa başy dik bolsun. Özem görüşýär bizem görüşýäs. Gowlanar nesip bolsa. Bir arzuwyň üç üçden birini saýlaýaňda galan ikisi niwajna saňa mähriban doganyň söýgüli doganyň aýal doganyň jany sag başy dik bolup hemme keseller Daşlaşyk gitse saňa başga sende başga arzuw ýok. Başga arzuw ýa başga nämerek. Adam bu döwürde biziň döwrümizde işlese meň pikirimçe çyny bilen işlese hemme zat edinip bolýamyka diýýän. Sebäbi hudaýa şükür gül ýaly işleseň bolýa. Dogry işlemek gerek diňe. Jan saglykdan başga arzuw gerekka. Meňkimçe. Jan saglyk.
Diňe jan saglyk.
Üç sapar jan saglyk diýýäň. Üç sapar. Panyatno, Turanjan, paşşiba. Oho, Süleýmanjan, sag bol. Mena sylaglap, hormatlap çagyrdyň gepleşigiňe. Dogrymy aýdaýyn, men şu wagt seň bilen gepleşik geçirip otyryn-a. Öňem seň bilen Passiýan-a, seň bilen gürleşsem, psiholog bilen gürleşen ýaly-la. Bilýäňmi? Köp adam şeý diýýär-ä, onara-aý. Owo, psiholog. Özlük diýdigim däl, ýöne birhili ki, Sen diýýän sözüň köp adam diýýär. Açylyp bolýar saňa arkaýyn dogrymy aýdaýynda arkaýyn öz dostuň agaň ýakynyň ýaly gürleşip bolýar. Pasiba pasiba. Şu adam şu gepleşik gidip otyr welin bitmese gowy diýip otyryn aga şu gepleşik gutarmasyn otyraly gürleşeli diýip otyryn. Ýene ýene garaşyp duranlar bar. Ýene garaşyp duranlar bar garaşdyrmaly. Minnetdar çakylygyňyza Allajan işiňizde-de diňe üstünlikler dileýän. Pasiba.
Production Viva Lemon Production söz ýok işgärleriňiz operatorlaryňyz studiýaňyz söz ýok on numara diýara nesip bolsa diňe üstünlik dileýin. Spasiba Turanjan biziň gapylarymyz seň üçin hemişe açykdyr öz öýüňe gelen ýaly arkaýyn gelibilýäň diňe production däl salon bar bezeg bar kän toýa degişli kän naprawleniýada işleýäs biz.